Phelo e kitse ke tiro e ntle ebile ka e rata ka e itumelela. Ee ke happy tota ka tholo e kitse e I'm so happy I'm so happy. Ke kgatlhile ke eh di-culture tse di bina ka ha eh nna ke latlhe ke di bona I'm happy ka tsone tota. Yeah. batho ba ithutile go le gontsi sa le maabane go le friday ba ithutile ke ithutile go bina next nako tse dingwe ga ke ntse ke tla ke gola ke galela go dira jaaka bone thelekitse ke e ratela gore ka gore e re kopanya le batho ba ba farologaneng e re ruta ka setswana le dilo tse re sa di itseng ke ratile go bona batho ba setso ke rata tse bone ba bina ka teng ke ithutile go tse dintsi go tswa mo go bone ke ratile batho bane ba bina
ke ratile eng debe ba binang ka teng ba inspire nyatlha nne go le monate ke o itse re simolotse hela mo isong maabane bosigo cause re gorogile le itinyana re gorogile re itlhela e le gore ba botsatsele le tsele le rona hela we go to learn a lot of things tsa setswana bo rakgadi bo mang ke mang go a reng mme hela se ke se ratileng thata thata thata thata ke gore le mo kgotleng bagolo ba ne ba le teng ga ba ipona tsaba and they were sharing what they know about ne ba sa bue ka barolong hela ko re ne ba bua ka barolong ba e tla ba thatšha kwa le kwa and to me go ntha gore go a teng cause le bana ba rona ga re ka ne re tla le bone hela ba tla go ithuta dio tsonetse ngohe ke a latlhega yaka ke le ngwana ke ithutile go le gontsi ka setso ngwao bosha ka gore dilo tseo ke tso tse di ne di iragala nako tsele mare ke ei matata ke dilo tse nne e le gore ga re itse mare re goletse mo godimo ga tsone yaka re sampe re le bana ba mo lekaleng re gole ke bana re goletse thata mo mo setsong ee ke itumetse tota ke jele monate o seng kana ka sepe ke ithutile ka ngwao ya barolong tholo e kitse eighth annual thing a kere era ne e le successful na according to me e godile go gaisa ya last year and ne go le monate and ke ratile performance tsa bomma ausi le culture spears well all the artists they did very well erra tiro ya ga rakgadi because a ke re maabane nna nne ke seo e yano e rile ga mmaa rona ga presentation ka tiro ya ga rakgadi ke be ke kgona go tlhaloganya a ke re ke dionyana tse itlhela ya rona ba re tswang kwa tlase gongwe re sa ditseetsia se ke se ratile mothole kitse ke mause a ne a dansa le le bana ba ne ba bina setso botlhe se ke se ithutileng mo go bona ke gore ne ba bina bontle ba na le discipline ga ba rase mo stageng ke sone se ke se ithutileng mo go bone mme ke galela gore le nna tsatsi lengwe ke tla tsena le bone yaka le ba bina

setswana sa boga rona setswana mmino dipuo tse di builweng re ithutile go le gontsi mo tholo ikitse e le thologelo e ne e heta ya ngwaga o fetileng
dibini tsotlhe tse nne di bina e ke itumeletse dibini thata thata thata le le dipoko e tsotlhe ke ithutile go le gontsi tota gompieno um go builwe thata ka rakgadi rakgadi o botlhokwa tota mo botshelong ba mongwe le mongwe re tshwanetse re itse o rakgadi o botlhokwa ke rakgadi mme ga ise batse ke santse ke emetse nna ke nne le bone ee e tlholo ke itse ke ikutlwa ke itumetse thata ka yone ba re rutelo tse dintsi ka setswana ee ka setswana le dijo tsa setso re ja dijo tsa setso

Se re se boneng ka ngwaga wa rona wa borobedi go tla mono mo Thole Ikitse ke go bona gore go na le lenyora le le lentsi le barolong ba rona ba nang le lone ka tsa temo mme ngwaga le ngwaga ga re tla fano re tla re na le di-technology kgotsa ditswantle tse e leng gore re bereka ka tsone tse di farologaneng go tloga go tshwana le tsa jara e fetileng gore le bone ba kgone go bona gore ga se selo se le sosi fela se re se dirang ko agriculture research council re na le dilo di le dintsi re re dirang monate wa teng ke gore di-technology tse re di dirang ga se fela gore di felela mono mo exhibitioneng re na le go bua le bagaetsho morago ga tholo ikitse mme monate wa teng ke gore ba tsweletsa pele se e leng gore ba se bone from the agriculture research council ke ratile thata ka moletlo moletlo batho ba ba nang le kelotlhoko le ikutlo le go itse ba ka itsane ba ba itsane le dikokomana tsa itse le masika a bone kwa tlhagogang teng le kwa helelang teng moletlo ke moletlo hela o rutang ga o le motho hela o reeditse o sa ele go ja monate ga teng ka go le gone go monate o direlwa sele le direlwa sele o a ruta thata hela ke rutile jaaka ga e le gore le lone lesika o ka itse gore o tswa kae wa kae le jaaka ba ruta le ba bangwe gore jaaka re tsamaya mo dikgotleng re le dikgosi yana re se ka ikgapelela bogosi re he ba bangwe re jaaka ba ne kgosi ya ka gore go na le ko nne ba le teng ba simolotse le bone tota ke moletlo o rutang o nna ke o ratang thata ka utlwa le ene kgosi ya bua gore go mo ga go diragalegela mo mo lokaleng go a iragala le mo dikgaolong tse dingwe tse mabapi le bone ba kopana le dikgosi ke gongwe ba go kopang gore ba kopanye morafe ke a go raya batswana ke re mo nakong e e tlang ba se ka ipona tsapa ba tle ka kwano ba tle go keteka ba tle go ithuta ngwao ya ka kwano jaaka ne ke tlhalosa mo ha ne ke le mo seraleng ke tlhalositse gore re na le dialogane tsa tsa temo mo motseng wa lokaleng le ko motseng wa mmasutlhe e le ba e leng gore re ba tlhatlheletse mme ba dirile bontle ka loeto le e leng gore re tsele re bone ka tsa temo re ba ruta dithekenoloji tse dintšha mme re itumetse thata mme se re se eletsang ke gore ya ka re itse gore mo metseng ya rona re na le dijarata tse e leng gore di na le mmu di na le metsi se re ka se ratang ra le team e re e bitsang one household one garden re ka itumela fa e ka nna gore ga re tsamaya mo motseng wa lokaleng re tsamaya le mo metseng e mabapi ra bona go na le botala gotlhe and e le botala ba gore ke maungo a e leng gore a jetswe ke bagaetsho ba iphedisa ka ona ba ikgodisa ka ona a ba re tholo ikitse mongwe le mongwe ikitse ao tholo a o tshweni a mokalaka o mokae rotlhe re ikitse ebile tholo ikitse e le gore e teng ka kwano a se ka mmino fela ka dithuto gotlhe le ka baeng le ka sengwe le sengwe ebile programme ya gompieno ke e le goreng e re rutile rra ke ikutlwa ke le motlotlo tota ke ga boraro lekgetlho la boraro ke nnang mo godimo ga serala sele ke se tsamaisa jaaka ntse ke se tsamaisa le ba ntse ke se tsamaisa le bone yaanong re kopa gore e tswelele ya ka e le ya borobedi yana re ya ko ya borobongwe e nne ntse e gole e gole e godile yone e godile gompieno yana ebile tse tsotlhe re di ithutile gompieno yana mmino otlhe dithuto tsotlhe tse di leng teng ebile re itumela gore be re le ka kwano mo kgotsi botshegare tholo ikitse

mokete ono e ne e le mokete o motona thata go gaisa mekete yotlhe tota i've enjoyed sengwe le sengwe se se wa re ruta mokete ono o ruta gore re itse gore re tswa kae rona batswana re itse dingwao tsa rona re itse gore bana ba rona re ba rute se se tshwanetseng moletlo o eh, ke mongwe wa ba tsaya karolo ba yone kgosi motshegare o kile a mpatla ka 2018 ano o simologa ka maswabi ke be ke ne ke tshwaregile ke na le loso mme moletlo o ga se moletlo e leng gore ka re ngwaga e ka heta o sa heta mo go one ke mongwe wa meletlo e metona e nametsang ebile ya aga setso ya aga le bašwa ebile e kopanya meragi ga o ka tla go lebelela gore gompieno la jaana ngwaga ola nne re na le batlokwa bokgosi um eh, puso ga borone wa batlokwa um ba ko botswana um monongwaga yana re ne re nna le bangwaketse ngwaga tse ding tse dintseng di eta re ntse re nna le banamibia jaanong tota moletlo o ko e leng gore o kgona go kopanya ditso o kgona go kopanya merae fela jaaka ke tlhalositse maabane ka mollo wa kgotlha kare um mo tlholegong e rile ga re tlholega re le batho ba bantsho go ne go te re a tshwana ka mmala mme re harologana ka ditso re harologana ka ditumelo le dingwao tsa rona go na le mo di harologanang teng mme moletlo wa tholo ikitse ke moletlo o atlegileng thata ke moletlo o monate o na le thuto o na le kgodiso moletlo ke moletlo montle thata o rotloetsang ngwao le go aga bana le go aga bana ka gore o na le dithuto gape tse kgotsa ba bangwe ba bong ba tlhaetse go di itse jaanong mo go tsone dithuto tse tse go rotloediwang gore bana ba di itse ba itse ngwao ya bone ka ebile o bidiwa ka tholo ikitse mme bone beng ba moletlo beng ba tiro e ga ba re hela ba re motho kgobo e le tholo tota ka ga ke e tlhaloganyang ka teng ke gore motswana a ikitse ka gore le bone ba rolong jaaka ga ba ntse jaana ga se gore ke botle ba ba binang tholo mme tota hela ka bokhutshwane ka ga ke tlhalogantseng ka teng ke gore um motswana ikitse tota motswana ikitse a re itsaneng re rutaneng dingwao re ruteng bana ba rona dingwao tse ba di tlhokang moletlo o o botlhokwa thata go tsosolosa ngwao ya morolong le ga e se ngwana morolong motho o mongwe le o mongwe o tshwanetse a ipatle a batle kgotla ga bone a batle ditso tsa kwa tswalwa re ne re kopane re batlisisa ka morolong gore o ne a tsetse bana ba le kae o tswa le mang motho wa ga morara a noto re kopane rotlhe re le fa re le bakgopa re le bomorakile le le bommetshwane le le bosetlhare re le bakgoro re le badiboa re bana ba mpa e le nngwe mongwe wa babui o ne a ba re bana ba rona gompieno jaana ba bua sekgowa ka ba rutwa ka sekgowa ee se botlhokwa ka gore ke sone se ka moso ba tla bong ba ikopela phaletšhe ka sone mme ela tota um puo ya ga bone motho motho o tshwanetse gore a itse a itse le ngwao ya segagabo um ke tlhaloganya jalo mme ke moletlo o montle thata erra ke tsamaya le rre raymond silabo re tswa rotlhe ko ga ngwaketse ko botswana ahe um hela yaka kgosi a sa tswa go bua tota se se botlhokwa hela thata ke tshwaragano um re lebogela le tsela e moletlo o rulagantsweng ka yone ebile re rotloetsa thata gore jaaka go ntse yana a re kopaneng re le tšhaba re le bana ba mmala wa sebilo re le maaforika re rotloetse tshwaragano yone e um moletlo o ke moletlo o nnileng le le o nnile monate o atlegile setšhaba se itumetse mme ke tshepa gore le rona mo nakong e tlang re itse re malebela e tla dira yalo ko motseng ya rona ko bo dinokana kwa um e atlegile tota thulaganyo e nne e rulagantswe gampieno barolong ba itumetse thata ba bone tsosolotso ke bone mme wa bone ba gopola ko morago bontatemogolo wa bone le ko ba tswang se re se ithutileng ke gore ga o rata dilo tse dintle o na le passion tswela pele o di dire o se ka tshaba ope

um moletse wa gompieno tota o ntlhatsitswe pelo tota o dula o ntlhatswa pelo ngwaga le ngwaga um bontsha gore wa gola ngwaga le ngwaga including go attracta batho ba bantsintsi um ya ka ntse re lebeletse gompieno ntse ke bona batho thata ba e le goreng i think dipalopalo tsa moletlo wa 2025 i think o dabotse dipalopalo tsa 2024 se se ra se re le puso le rona tshwanetse ne re tsenye marapo dinameng go etleletsa eh, event e tshwanang le ya tholo ikitse including gape le go thusa magosi a mangwe a rona eh, ba e leng gore ba bola under the jurisdiction ya mahike local municipality tota ke tlhatsogile pelo because se se thusa le um eh, boragwebopotlana ba rona mo metseng ya rona ya selegae ke ithutile bopelotelele rra le boitshoko le gore sengwe le sengwe la ba mowa mo go sone sa diragala ee re ithutile ngwao boswa re ithutile ngwao re ithutile tsotlhe tse di maleba ka Setswana sa rona re
fitlheletse matšhuti-tšhuti a mangwe a mantsi-ntsi-ntsi-ntsi ke buisiwa se ke gore ke tshwere dipalopalo mo go nna dipalopalo ke bua ka attendance register um ke fela gore ga ise ke e through yone go bona gore um tota batho ba botlhe ba ne ba le bakae but ke batla go raya ke re a pile of attendance registers are all full, meaning that we've got so many people ba ba neng ba attendile tiro e. so se se re kgatlhileng thata ke thologelo ya batho ba rona ba ba tlileng um tota batho ba rona ba tlile ga ba tshameka go ne go le matšhwititšhwiti a batho and then go nnile monate le information like uh, information sharing di-topic tsa rona ke di-topic tse e leng gore batho ba di itumeletse thata ke le ka go sheba gore ke eng se nka se se nka se nopolang fa mare go simologa fela ko ditlhopheng tsa rona tsa mmino di di bui ka kakaretso di thuto tse re di kreileng gampione tota ke hela ka ke go raya ke re moletlo o gola ka tsatsi le letsatsi morago ga tiro e ga re ntse ga re setse re feditse batho ba ne ba re bolelela gore no oh, this is the best ba kopa gore tholo ikitse e se ke ya tlhola e, e se ke ya ema e tswelele pele bikwa ntlheng ya gore ba kry-a information ba ja go monate e nnang ka teke gore batho ba tlile gae mo motseng go tla go nna le se se bitswang like home coming go nna fatshe go arologana dikarolo dikakanyo yalo le yalo tiro e e gola ka lebelo le lengwe le le tseisang sedidi o dumelele morago wa gago mwana sebata wa mpona tsatsi eno ke a thotsa mosimane ga ke ata ke bapetse ke a gatela wa bona ke tsile ke sa go bapalela sepe mwana sebata o mpuele le morago wa gago o thwetse le o retse thata Ntsha moduduetso ke a dumedi. Fa ditsebe lo re tse nthata le nthetse ka manonthotho le se ka bala ntsha ka tsa ga morakile ya toga re ka moswala ntshenya ditšhabeng le re ke le rakile o nthetse ka manonthotho tsatsi la gompieko ke tsile go tsena ga gare ga lekoko ke tsile go dumedisa kgang ke tsile go bega tse dithata ke bile ya go tongaka dikopane di kopanetse mo sebateng di kopanetse ga phateng ya kgomo e tuhudi ya go tongaka dikopane jang di sa thabaneng ga tongaka tshotso a ntse botse dina ka diphekelo a leng kwa le mabodi a tsona a ntse a bua go tshwana ke re mokgokolo sa kobela ngaka ntsho mo lehing motho o tsene ga gare ga kgota ba rolo o tsile go ntsha phiri sa kgotsi ntudietse dumelang thata ba rolong ke a dumedisa sabe se go rogile setete nna ke sebeto ke lletse ruri ke lla ke sa kgaotse gomme basadi le tse tharileng pele ga keta ntsha leboko pholo keta gatela wa mpona tsatsi la gompieo ko mahoko a nkgakala dumela thata mora motshegare ke tsile go dumedisa ke tsile go dumedisa tshothoboloko ke tsile go dumedisa tadi ya musa ke banye go le maaba di pula e komakoma moana sebata ka go leba mo phateng moana sebata ka re tsatsi la gompieko ke tsile go leba ke go tshwantsha ke tsile go tshwantsha le namane ya tlholo wa mpona tsatsi la gompieno ko ke etsa peolwane ke akala ke akalapa ke amankalengkaleng ke tsile go tshwantsha maana sebata ke tsile go tshwantsha lenaledi ya masa mphatalatsane ke tsile go tshwantsha le kopadiela lekgora masigo ke tsile go leba seata o ntebe phata ke taya go leba mo mathong ka tsile gompieno ko wa itshwanela ga o tshwanele ope o gaisa magosi a le mantsi tsatsi la gompieno ko o dirile segopotso Ka re tlosa wa re tsaya kgakala kgakala kwa marokong o re busetsa kwa ne re phaga teng kwa dialaphatso a kwaleletse mogolo kwa. Ke ntse ke utlwa go tora toropo o gano ra toropo ke raletse toropo ya gago go le bosigo ke tsile ke sa go bone moana sebata o dumele thata rra mphetlho Ke tsile go dumedisa thata moana sebata o dumela ya la ga tshware sepe moana sebata ke tsile go dumedisa ke sa go tshwarela le ga e le kgomo kera ra ga e le lesia jana la pontsanyane ka nkabe ke go shomela ke go shomela talo la taua la apara bogaka ka re bogaka bo a go tshwanna ga la o tshwana jaaka naledi a gore ga la le o tshwana jaaka marang a letsatsi a ko godimo letsa mogolo kwa lebarolong dumela thata kgosi motshegare ke ya go dumedisa yona morwa kgomo tse dikgwana le go tong kgomo kgwana e tsentse tlhako kgamelong ba disa ba ntse ba e tlhabatlhabela e tlhabile gela sa thato sena ka tele ka magatapa kgomo e gangwa ke barolong bo tshedi tsatsi la gompieno ko ba e gamile mašeana a tetse dikgamelo gape ke kgomo khunana phoka dikwane ntshitlha makgoro ena ka dibaripesoo ka ditšhaba e phutile matshwitititi a mantsi a batho tsatsi la gompieno go phuthegile ditšhaba Go tsile ba tswang kwa Bothaba, go tsile ba tswang kwa Bophirima, go tsile ba tswang kwa Botsheka le kwa Borwa moana sebata o phuthile morahi o le montsi. Tsatsi la gompieno ko ebile o tshwana le modi a gara ka dinele ditumela kgosi motshegana. tse tabelang ko le apare moana sebatsa tata o e apare bogaka tata o e apare o tsene a gare ga lekoko dira tsa go di tsoge di go boiga tse a re tlisang o sa apara moana sebata ga a go tshwanna tsatsi la gompiego o tshwanna ke go tshwaisiwa kgomokgomo ka tshwaiso e tshwana go mo tshwana tsoga go tsala magatha kgwana le kgwadi boropong kgwa botswa kgosing a kwa tse marumo tšhaka tsa marumo o tsogo o leleka diradira ditsoga di go tshaba a kwa go leleka nnotagi moana sebata o go leleka dikotsi tsa tsela o go leleka dipolano tsa marato o kwa go leleka ditagi moana sebata o kgalemele basimane o beye molao o bapise le thupa letswelo yo taotola a iname a kgwatha ntudi e tsa barolong ga go tlhola ikitse o bo rute ba bangwe a kwa le itse setso sa lona ga re motho ke go ikitse a kwa le ikitse le itlhaloganyeng a kwa le nneng ga a tshele go botsa le go le botsa mathogo tlhobi ba seka ba tsamaya ka ditaola ba badimong tsatsi la gompieno ko kgosi motshegare wa bo o dirile go tala ka ka diata ka letsatsi la gompieno ko o dirile mo go talang disegoledingalana Tsatsi la gompieko a itshwanela moana sebata ke a go bona tsatsi la gompieko o bapile le mohumadi wa gago o bapile le motho wa go tshwanna ya go emenokeng o tshwere patala ya gago moana sebata o kwa ikokotele ka ene o tsene ka ene botlhwateng e re ga dira dibolla o tsene ka ene a gare ga lekoko motho o ke ene mogakolobi wa gago o na le o moredisa go le bosigo moana sebata e re masatsha o tsena a gare ga lekoko o re morae a tla o phuthegile tsatsi la gompieko ke tsile go laya ditšhaba ke tsile go raya ba ba sa itseng molao tsatsi la gompieno ke tsile go kgalema ba tsebeng ka ruta ntuletsa ba rona ontheetse thata moana sebata wa mpona ke motlhanka ke a sotega ke apara matalo kgosi motshegare moana sebata o ka tsogong kgopola moana sebata o nkgopola le morahi a gago barolong Ka tso batho ba tse ba rolong namane tsa tholo ga dikedi la sa tsone di ja mokgoro di o robala. Batho ba ba goma ba ba go gomela batho ga mararo ona to ba rolong. O tlo tse ba retse thata moana sebata o ba rore tholo ikitse o ba o ithaloganya. O ba o rute ba bangwe ko o ba rute setso moana sebata setso sa bone ba tsoge ba se thaloganya. Ga tso taola diole tsa re motsikiri temang ya mabele mpeletele bosime ga e sere ngwa wela maupong. Mampharile ile ona maana maboata ka ile ona maana melantsweng o hitile pelo a raga mmadipela mogata. Go ho kana o tshwara metsi o heta seretse. Hela thata moana sebata o ba kgalemela thata bashimane ba heta mollo ba ba heta magala ba tshwara mollo ba tshwara kupa ba itshela mollo hela ba o bona o ka o kgaleme thata moana sebata ntswela kgosi ntswela kgosi ke lone se o ka maditšhaba kana kgosi ke yone na le dietona ya ditšhaba mora motshegare morwa set- morwa tsatsi se tlhoboloko ya go tong kgomo dirangwe go le phakela mašwi a tsone a gamelo magosi a gangwe le matona a gamelo borre mphetlho ba tsoge ba re šomela e re ka moso ba ile ko mmusong ba tsoge ba re šomela ba re shomela huba sa phoumana sebata go mo tswa go e ratha gare ga lekoko ya bela barolong bo tshedi ba tsoga ba itumetse ebile ba ipela ba ipela ba ipelagatsa ba re tholo ikitse o ba o ithaloganye o ba o rute ba bangwe ntuletsa barolong ga ke ata ke go bapaletse moana sebata wa nkutlwa magoko a nkgakagela a le thaeng ke boa ka morago ga to tiro di setse di re siile tsatsi le lone le setse le phirimela wa bona tsatsi le ya kwa maphirimelong kgomo le tsone di setse di rata go neela tso ra motshegare di lela ka thoko ga lesaka basimane ba tsoge ba di latetse kgomo tsa kgosi di tsoge di le mmogo e re ga o di gama maswi a tsona a lekana barolong bo ra tshedi ntulo etsa barolong ke boa ka morago ke a tsamaya mosimane ke tsile ke siana thata ke tola dithatshana ke utlwa go toko go ra motshegare go tabe go apeilwe mosimane ke utlwa go togo tabe go nwa phagana ke utlwa go tong kgwa ditabe di a ja mo lekokong nkgwa ditabe di a ja ga gare ga lekgota ke boa jalo ke sa re ke heditse ke boa ka ke thibogela mokwaledi ka dikitsiso moredi wa moto go bala lehoko mme re ga o bala o bala mo go joshua joshua o bala kgaolo wa nthate mana o bala bothano le a borataro ya bosupa wa sekwae bala ya tlhoka baranodi moopedi wa pina o thabeletse tsela kgosa o bule mojako ke a tsamaya ntulu etsa barolong ke morago ba marumo a salale le kgosi marumo a letseno keng tsa malala kwena gore sedimo sa bakwena selale sa phekola ya re tsatsi le thaba kgosi ya re ke a bantwa morarrago a namaile ga mophato ka dithebe a re marumo a jelo ke kwena tsa bodiba ke morukuru a kaladima koko mo o kokonnweng ke koro o kotomeditse thogo ba re nonyana megolo a e jela seromo thito tsa morago e pheko ga di latolwe ke mollo a tadiga koro ke phere ke pheremetsa magatapa kgwetho a poo ke ntsha moetse ka naga ke a bolo go batalala le magatapa a ntsang kgata mogata nkitsa go tola dipata ke ya go bona pheko tsa puo ke phorogotho e pelo mpipiwang ke sebatana se pelo e tlhaga tharapa la go tlhokoga motse ke mosita pholo o molomo a bothokothoko botshware ka phatsa a moselesele direga di bonwe nna ke tlhaba ke itogela ka rre ka rre ke a tsamaya salang ka pula barolong ga diralo ke a kgaola ke a tsamaya go madira ke tsamaya ka modumo thamaga go madirawe ga o ka duduetsa ke ta tsamaya nna kgomo ke ga magare ga lekoko kgomo ke ga matsora motshegare kgomo di gangwa setlhoboloko di gangwa morahi o phuthegile morahi go phuthegile barolong ke letse ke bona lekoko la kgosi morahi o tshwana le kgosi o tshwana le kgosi motshegare kgosi sala ke a tsamaya pula e sale e go nela moana sebata o leme o tsogo o ntšhomela ke tsoga ke tsile go kopa ditshane tshane tsa kgosi ke taa tsoga ke kgotshe karre karre jojojojojojo go gontsi go go telele ke re ntse go buiwa maboko a serolo mare se nka se buang hela gore nna ke matsaonyane matsaonyane a mantshonyana a masodi a selala le namane selala se sa olala dumela bagae setake tebogo tj a tshotane motlhaping wa ga maedi a kgetsela go tlhaba ka masha tsa tlhoa iphorola ka yona tsa e tshotsa setswana bona ke mofokeng wa maoto ana finyela maoto a ka ka dina le dimaoto a makalo ka jwang ba tshane molelengwane ke motho wa mmasebothona tlapa le reboloka le rebolla motho a tlhaa o thebe ntshomo yo wa ditheba mohatsang ka kile maganyapa makara pula o e rutwa ke mang o e rutwa ke mosadi wa gae o e rutwa ke mmaselekela ke semamarela sa mphetlho tshepiso ke sefako sa marothodi a pula segolo la senyolwa se bapala ke tlatla ke feleletsa ya kgaola yaya ga eh, ke lebelela ko morago raetso ngwaga ke wa borobedi mme tholo e kitse yone e gola ka lebelo le le ko godimo ga o lebelela dingwaga tse pedi tse di fetileng tota ngwaga e fetileng e ka gore ke one ne re ithare re ko setlhoeng Ke tsaya gore re hitile gape gabedi go na le se re se diragaditseng mo ngwageng e hitileng. Re bone lerato la batho ba rona ba metse ya rona, balatedi ba tholoikitse ba bantsintsi. Re bone baeng ba ba thologang go tswa ka kontle, go tswa gaufi, go tswa kgakala ba ba tlang ba re re batla go bona tiragatso le se se diragalang ko tholoikitse. Re bone lobebe lwa tiragatso ya ba di-artist tsa rona tse di leng mo gae le tse di tswang ka fo ntle e tswileng diatla mme tota se segolo boitumelo jwa batho ga ba bona se se neng se diragala tota motho no setse o tshogile gore hei maemo ga a ka nna a tswelela pele go ka nna ga tloga ga nna le se re ka se bitang kgatakano ka gore dipalo tsa rona di godile go heta jaaka re ne re di baakanyeditse mo go rayang gore se motho no o se sologetse o se hitile go heta jaaka re ne re sologetse rra seo motho o ka re ke achievement e nngwe e tona thata tholo e kitse e teng ya tshela ya ratega re ka simolola ka kgang ya dithuto jaaka o bua rraetsho um eh, dithuto ke sengwe se e leng gore mongwe le mongwe yo o tsenetseng moletlong o tsamaya a itseetse sone go ya ko gae. Ka ga jalo di botlhokwa. Go tloga mo letsatsing la maabane hela ke tlhatsogile pelo ga ke bona diphitlhelelo tse di dirilweng ke moletlo wa Tholoikitse jaaka baagi ba rona ba ba neng ba amogela dikabo kana di-certificates tsa gore lo dirile sentle, tsa gore lo fitlheletse se ne lo se dira, go na le Setheo se se tlotlegang thata Agricultural Research Council, ARC, e ntse e le mo motseng for the past three years e rupelela batho ba rona gore ithuteng itireleng dijo itemeleng dirisang technology e ntšha e e leng gore ga lo tsenyetse mabogo ko teng gore lo kgone go achieva the same results tse e leng gore di achieviwa ke ba bangwe ba ba ithang ba re ba dirisa dikhemikhale tse di dirisiwang mme maabane ba ne ba ba presenta ba re re na le batho ke ba mogare ga motse ba e leng gore ba katile ba katile ba ka itshedisa mme ba ka tshedisa le malapa a bone mo go rang gore e tla sala e le se re se kokoanelang re tsaya thuto rona ba bangwe re bona se ba se dirang le rona re be re kgona go se diragatsa re tla bona malapa itumetseng a tshelang a nang le dijo a nang le gotlhe mme le dithuto hela ka kakaretso tse e leng gore re di arogane le baagi ba rona ke selo sa botlhokwa ke go bolela morae gore ke tswa ko tholo ikitse ke tswa ko morolong ke tswa ko labatsi la kgosi motshegare ko mafikeng re ithutile tse dintsi ke re le rona a re tle re tseye motlhala o a o tshotseng gore ka moso le rona re kgone go molle go mo mema a tle mo go rona le yone a re bontshe tsela e, e tsamaya e a e tsamaya e a kgonang gore a kgone go fitlha mo a leng teng ke tsela e ntseng jang se sengwe ala se se tlhatswang pelo rra ke go bona lerato lerato le e leng gore batho ba rona ba thologetse moletlo ka lone mme bogolosegolo dikgosi tsa rona go tswa ko megameng e e harologaneng ga o bonagala batho ba go tseela matsapa ba tswa bokgakala ba re ra go bona se morolong a se dirang seo ke ntlha e leng gore e botlhokwa-tlhokwa thata mme re ka ikaega ka yone go ya pele ra bona gore tholo e kitse ya gola a re direleng batho se ba se ratang Ke ka mokgwa o maabane go ne go na le molo wa kgotla go buile ka borakgadi so se se nkgatlhileng ke gore ke thuto e nngwe mo go rona gore rakgadi go twa ka motho o ntseng jang ga go to ka fela rakgadi e le kgaitsedi ya papa a gago male re rakgadi le gore maikarabelo a go a ntseng ya mo kgotlheng ya lona nyarra le seng le seng tota ke sale ke ntse ke beile mowa wa ka sentle le ga ke ne ke ntse ke bona tsa loapi gore ke di bonele ko pele mo malatsing a latelang ke itsile gore moletlo one o tla tsena moletlo o tla bo o hetela go sena sekgoreletsi sepe tota ga o ka lebelela maemo a loapinese a re tshosetsang e ne e le hela a re sireletsang ka gore maabane re bone mo maitseboeng ka letsatsi la ntlha go nna le komakomo eo ya, ya pula ya rona mme e se disturbang sepe um re be re kgona go tswelela re be re hetsa thulaganyo ya maitseboa gompieno re tlhotse re diretswe umbrella ya letsididi hela ke sedimo le badimo ba kgotla gaetsho le modimo a re otlolletse diatla go raya gore tiro ya rona e nnile e ntle thata feedback e o e bona mo mo dihatlhegong ra o bona boitumelo jo bo leng mo gare ga batho gore batho ba itumetse dilo dingwe ba ne ba di bona la ntlha mo botshelong ba bone mme ebile gongwe ga ba kitla ba tsamaya ba di bona gape jaanong ke se re se lebogelang batho ba bone thuto yaka ke ntse ke bua go na le dikgwebopotlana ba e leng gore ba bone tšhono for the very first time ka tholo ikitse ga o ka ela tlhoko gompieno ne re na le ba bangwe ebile ba e leng gore le bone ba iphile eh, eh, matsapa a gore a re rekisetse batho le diamaleng le di-service yala tse dingwe tse di leng teng ka kakaretso ka ga jalo ke tla re re ungwetswe ba ungwetswe le baeng ba rona le mafaphana a tlile go ipapatsa kana ditheo le bone ba ungwetswe thata la ntlha ke a ba leboga rra ke a ba leboga gore be ba itimile ditiro tsotlhe le menate yotlhe ba re re ya ko tholo ikitse mme ke dumela gore se ba se ithutileng le dikamano tse re di simolotseng mmogo ba tla se boloka hela jaaka ke ntse ke bua mo kgantileng ke re go na le mo utlwang di-leadera dingwe tsa mahelo kana dikgosi dingwe di re se re se boneng o se dira le rona re batla go se dira jaanong re batla go boloka so seo re bone gore Thuto e e nna thuto mo meraheng ya rona bogolo jang ya Setswana, re seka ba ra ikobonya gope, re tsweletse pele mme a baagi ba rona ba somarele dithuto tse re ba fang tsone e tle nne tsone tse di ba bulelang ditsela mo nakong e e tlang.

next year re mo gapeng re e tla tota rawe ke kgatlhegile ke rutegile ke tla ruta ba bangwe ee ke i'm looking forward to the ninth ebile ga nka ka tlhoka go tlhola ketla a ke re le bona mpone gompieno o tla bo interviewa gape ngwaga e hela sephiri se ko badimong badimo ke bone ga ba rebotse go rebotswe ga ba setse ba phutholotse diatla ga gona ope o ka kganelang sepe jaanong ke sone se re reng eh, re itumelela ke monokeng e re nang le yone go tloga ko magodimong go tloga ko go ba ba robetseng go tloga mo setšhabeng se se re dikologileng